Ħossni qisu għandi d-dranaġġ miżdud, dak li hu ta' meta ma mmorrux toilet. Isek għandek id-dranaġġ m'hemmx minn fejn joħroġ. Allura inti x'ma tħossokx ħażin u mdejqa bl-istonku kif jgħidu. Apparti minn hekk ukoll, ħa neliminaw dak iċ-ċertu ħruq ta' stonku u affarijiet għax grazzi għall-exercise anke l-ġisem jiġġedded. Sabu ħafna wkoll li dak l-exercise ħa jinklinak biex tixrob iktar ilma. Nafu kemm ħafna nies Speċjalment fi żmien il-festi, Angela, l-unika drinks li jkollhom ikunu drinks alkoħoliċi. L-alkoħol x'jagħmel? L-alkoħol inaqqaslek l-ilma illi ġismek għandu. Mhux l-ilma l-ħażin tal-water retention. Jixxuttana. Jixxuttak tajjeb ħafna jġibek dehydrated. Meta nkunu dehydrated, kollox jaħ.
preżenti f'dik l-okkażjoni, l-okkażjoni, u mbagħad tmur id-dar u jibda jiddispjaċik anki ta' kemm ikkun smajt ikel u xorb. Ekku. Jien ma nixrobx. Tajjeb. Eh, Imma imma eh, niekol, inħobb niekol u nħobb niekol ikel tajjeb. U ma Jiġifieri rridx. għatfadlilna dan il-weekend Ekku. illi naturalment ehm, għatfadlilna attivitajiet illi trid u ma tridx ikollok tattendi għalihom għax ikunu eh, affarijiet tal-familja. Eżatt. U ma rridx inwassal il-messaġġ issa ormaj l-alkohol isu ħiereġ minn widnejna ħafna nies, ġifieri xbajt le le ma jitħajjax nieħu issa, imma ma rridx inwassal il-messaġġ li ma tistax tieħu laqqas drink. Da aħna qed nipritkaw hawnhekk illi jisma' meta jkun hemm il-bilanċ, il-bilanċ x'inhu, kif tkellimna anka drabi oħrajn Angela. Jekk minn kull għaxar darbit li jiena qed niekol pereżempju, tminja minnhom Ikunu qed isiru sew? F'liema sens? Mela l-mod tal-kelma jiena qed niekol ikel illi huwa bilanċjat, illi naf. Illum ħadd m'għandu bżonn iktar informazzjoni, Angela. Nafu liema ikel huwa ħafna aħjar minn ieħor, jekk irridu nżommu il-shape. Issa nistgħu nagħmluha, għax kif qed ngħidu, la għaddew il-maġġor parti tal-okkażjonijiet, jiġifieri issa nistgħu nagħżlu l-ikel illi se nieklu. Nistgħu nagħmluha dejjem, imma issa għandna nqas skuża. Jiġifieri dawk il-ħafna tentazzjonijiet naqsu. U nifhem li tentazzjoni tista' twaqqgħek. Però di ħa ngħid, Angela. Raġuni oħra kbira għalfejn inti għandek tagħmel l-exercise huwa għal ta' madwarek. Jiena faċli niġi hawn, per eżempju, u noqgħod nipprietka kif qed nagħmel qisni, u imbagħad immur id-dar u niekol kulma nsib quddiemi, u nixrob il-flixken tal-vodka u dawn l-affarijiet, għax I need to practice what I preach. Aħna l-istess. Kif nista' lit-tifla jiena, lit-tifel, ngħidlu isma' sabiħ, iċċaqlaq naqra dis-sena ta', u inti, mix-xogħol għad-dar, mid-dar għax-xogħol, dejjem bilqiegħda. F'qalbu, jew forsi f'wiċċek jgħidlek mhux aħjar tagħmel xi ħaġa inti wkoll hi, mhux basta qed parla. U dan l-eżempju ħa jkun qiegħed ukoll kbir jekk pereżempju dak li jkun tgħidlu, ibni tpejjipx ta', waqt li inti qed tpejjep inti wkoll. Ekku, ekku, u hawnhekk nappellaw, is-sigaretti mhuma tajbin għal ħadd eżiż telespettaturi tagħna, u jagħmlu ħafna ħsara. Sadanittant aħna qed nitkellmu in ġenerali, però mbagħad għandna telespettaturi oħrajn. Jien għandi għal qalbi ħafna l-anzjani tagħna u bħal-lum insellmu lill-anzjani tagħna u niddiskutu ħafna dan is-suġġett. Dawn in-nies li ma tantx ikunu jifilħu anki jiċċaqalqu, Matteus, x'parir ittihom? Tal-ġenn. Ħa nagħmillhom dal-appell, hemm Olimpjadi, Olympics, għal min hu fil-wheelchair. Dak x'jgħidlek? Dal-persuna mhux waqt il-logħob ta' jkun fil-wheelchair, ħajtu fil-wheelchair, għax jew għadda minn xi operazzjoni, xi saqajn maqtugħin. Dawn jgħallmuna li waslu hemm fuq minkejja li kienu f'wheelchair. Ġifieri xi skuża jibqa' għandna? Jekk jiena ma nistax inċaqlaq spallejja, nista' nċaqlaq saqajja. Jekk ma nistax inċaqlaq saqajja, nista' nċaqlaq spallejja. Hemm biżi bilju exercises Anke ħa nappella lin-nies li jieħdu parir mingħand it-tobib tagħhom, il-fiżjoterapista, il-kowċ tagħhom, fuq exercises li tista' tagħmel anke minn bil-qiegħda. Jew hemm il-pixxina. Jew hemm l-art, tibqa' forsi dritta. Rari immens huma l-kundizzjonijiet, Angela, li minħabba fihom ma tista' tagħmel assolutament xejn. U hawnhekk jekk tippermettili nħeġġu lil dawn it-telespettaturi tagħna li għandhom ċertu sitwazzjonijiet, kif qed jgħidilna Mateusz, jitkellmu mal-professjonisti tagħhom Huma stess ħa jiggwidawhom ta' x'jistgħu jagħmlu. Importanti li titkellmu mal-professjonisti anki bħalma huma coaches illi naturalment bi ftit ta' movimenti li jiggwidawkom għalihom verament tħossukom aħjar. La dubju ta' xejn. U anke għandna n-nitt tajk għax kru l-eżempju, jiġifieri jiena anke hemm nies żgħar li jgħiduli jien għandi n-nanna qisha jkollha piż kbir in-nanna. La n-nanna tagħmilha ma nagħmilhiex jien. Bum, ara anka minna nit li qed jaraw. Pero l-lum irridu nejdu u koll kem sirna konxi anki tal-eżerċizzju, ġifiri, l-eżerċizzju mem skuza għalih, la darba mqar, għax aħna nsibu ħina l-kollox għal kulħadd fil-verità, ta' kumbat għalina eh, dejjem nibqaw lura. Ara, grazzi anka l-programmi bħal tijak, l-informazzjoni hija infinita. Illum jek toqgħod tara television, isek għandek encyclopedia ħin kollu ġejja, ġejja, ġejja. Pero għan nistaqsil dawk in-nies, Kemm-il ħaġa tgħallimt minn fuq niskata u m'għamilthiex. Għax dak huwa kollox, billi naf u ma nagħmel xejn, ma jagħmel l-ebda differenza. Aħjar tgħallimt xi ħaġa żgħira, pereżempju llum tgħallimt illi nista' anke nagħmel exercises minn bil-qiegħda jekk għandi problema, u nagħmilha, milli nibqa' nitgħallem, nitgħallem, nitgħallem u ma nagħmel xejn, għax m'aħna ħa naslu imkien. U issa huwa ċ-ċans New year, new me, kif jgħidu. Verament importanti.
Sa dan it-tant aħna nagħmlu ħafna riżoluzzjonijiet ejjew eh, din ukoll eh, li niċċaqalqu ftit għal ġid tagħna nfusna eh, natwawa fil-verità. Matteo, so salna biex nikkonkludu, grazzi tal-li kont magħna. Jiena nagħmel appuntament miegħek anki bqal bħal 15 jiena lil Matteo snejdlu li huwa il-kuxjenza tiegħi fil-verità meta jkun hawnhekk jekk dejjem qisu itini daqsxejn tabus biex Verament anki jiena niċċaqlaq ftit mhux mix-xogħol għad-dar minn fuq il-laptop u mbagħad naturalment inkompli niekol, norqod, dik dik hija l-ħajja tradizzjonali tagħna imma daqsxejn ta' ċaqliq, daqsxejn t'eżerċizzju itina itina l-ossiġnu anki f'ġisimna u verament inħossuna aħjar. Daqsxejn eżerċizzju ħa jgħin għal dawk l-affarijiet kollha li inti tagħmel matul il-ġurnata. Dik l-ironija, hemm min jgħidlek għandi nofs siegħa, eh, mela ma naħliex exercise. Dik qed tgħinek dik in-nofsija għall-bqija tal-ġurnata f'kull sens. B'kemm inti tkun produttiva, kif tħossok, x'tagħmel u x'ma tagħmilx. L-għażla f'idejna. Grazzi, niltaqgħu ħmistax oħra u l-kumplament tas-sena t-tajba. Sadanittant, aħna ħa mmorru għal ftit tagħrif pubbliċitarju, George Grech, il-Lab Scientist qiegħed magħna, allura ħa nitkellmu dwar ukoll ċertu allerġiji li bniedem jista' jkollu, testijiet tad-demm u naturalment nikkonkludu anke max-chefs ħa naraw l-ikel li għandna lest.